Här President, dat, wat mer hei am Moment an deene leschten zwou Stonnen erlieft hunn, ass effektiv keen Héichpunkt vun eiser demokratescher Geschicht an definitiv och net mat der Aart a Weis, wéi hei iwwer Sujete geschwat gëtt. An ech selwer sinn hei Saache gewuer ginn, déi mech awer éischter erstaunt huet, nämlech datt d'Vertrieder vu Lëtzebuerg net wéinst der Saach deem heiten, deem heite, der heiter Direktiv zougestëmmt hunn, mee well et anscheinend just ëm den Image gaangen ass. Et ass net ëm d'Saach gaangen, datt do Geldwäsch bedriwwe gëtt an datt d'Europäesch Kommissioun probéiert, dat ze, dat ze ënnerbannen, mee et ass ëm den Image vu Lëtzebuerg gaangen. A wann een dat gemeet hätt, wat een eigentlech hätt wëllen, dann hätt een den Image vu Lëtzebuerg geschuet. Ech fannen dat eigentlech ganz grav an dat ass, mengen ech, kee, Kee gutt Zeechen, besonnesch well, ech kommen, ech soen fir d'éischt nach eng Kéier ganz kuerz d'Haltung vun der Lénker zu dësem Projet an da muss ech awer och op eppes nach agoen. Mär mengen, datt deen heite Schrëtt, d'Ëmsetzung vun der Blanchiment 4 plus Blanchiment 5 Direktiv, datt dat fir de Registre des bénéficiaires, datt dat e klengen, awer wichtege Schrëtt ass an engem, Puzzlestéck fir kënnen virzegoe géint Geldwäsch an duerfir ënnerstëtze mer dat heiten och. Et gi vill Faillen an deem Text, an där Direktiv. Et ginn och Froen, déi opbleiwen, wat d'Ëmsetzung ugeet, mee et ass zumindest e Schrëtt no vir. An dee kënnt och net vun näischt, dee kënnt doduerch, well an der Europäescher Unioun Saache geschitt sinn an deene leschte Joren, déi einfach net méi tolerabel waren an déi net tolerabel sinn. déi dozou gefouert huet, datt Staate Milliounebeträg u Steieren entzu gi sinn an Zäite vu Kris, an Zäite wou Staaten hu missen Austeritéit bedreiwen, wou Leit drënner gelidden hunn, well déi Austeritéit ass natierlech um Bockel vun de Leit ausgedriwwe ginn, op ausgedroe ginn. Wat mir ausdrécklech begréissen, dat ass dat, wat d'Zivilgesellschaft zënter Jore freet, datt een endlech mol erëm en Accès kritt, datt d'Zivilgesellschaft en Accès kritt zu de reale Bénéficiairen an datt domadder zumindest e klenge Schrëtt gemeet gëtt, fir Schachtelkonstruktiounen zumindest versichen ze vermeiden an datt domadder och Drock kann entstoen. Den Här Mosar huet virdru vun den ONGe geschwat, déi elo esou vill Schwierigkeeten hätte fir eventuell do hir Memberen, oder net Memberen, mee Comitésmemberen unzeginn. Mee et si virun allem ONGen, déi zënter Jore froen, datt dat heiten ëmgesat gëtt, datt mer Transparenz kréien, eppes wat onbedéngt wichteg ass, och wann een, och wann een an der Europäescher Unioun mat enger Stëmm wëll géint verschidde Praktiken virgoen. Déi ONGen an déi Journalisten an déi einfach Bierger, déi elo den Här Reding einfach als Toperte bezeechent huet, eis alleguerten, mär sinn alleguer Toperten, all déi Leit, déi en Urecht hunn op Transparenz, op wierklech gewuer ze ginn, ween d'Beneficiairë sinn, dat sinn Toperten. Dat fannen ech déi gréisste Beleidegung vun iergendengem heibannen, déi zu iergendengem aneren ausgeschwat ginn ass. Dann. Natierlech stellen sech Froen, wéi dat an der Praxis dann ëmgesat wäert ginn. Verschidde Saache ginn iwwer Règlement grand-ducal och nach geregelt. Do muss een da kucken, wéi dat genau ausgesäit, grad esou wéi et dann, wéi een ofwaarde muss, wéi d'Praxis wäert sinn. Et gi jo och Demanden, déi, wou Gesellschafte kënnen ofleenen, wéi do d'Prozedur, wéi, wéi sech dat dann herno an der Realitéit ëmsetze wäert. A wéi gesot, et ginn nach ëmmer bäi deem heiten eng ganz Rëtsch Faillen. an Lächer, wou, mengen ech, och d'Europäesch Kommissioun gefuerdert ass, fir do nach weider dergéint virzegoen. Wou ech lech awer soe muss, wéi ech dem Här Mosar nogelauschtert hunn, do hunn ech geduet, den Allmächtegen hätt den Benjamin Franklin nees dohinner gesat, deen iwwert d'Fräiheetsrechter vum Mënsch, iwwert d'Gefor vum glieserne Bierger geschwat huet, op der enger Säit, an op der aner Säit awer, stellen ech fest, datt dee Member vun där Partei ass, déi awer d'Videoiwwerwaachung ausbaue wëll, datt et deen ass, dee Platzverweiser wëll ausweide géint einfach Bierger, et deen ass, deen d'Burka-Gesetz net wäit genuch geet. Also do muss ech soen, och déi Bigotterie muss een awer kënnen a Grenzen halen an e bësse Fouss bäi Mol halen. Als Lénk kënne mär dat heite Gesetz stëmmen. Wéi gesot, et ass e klengen, awer néidege Schrëtt. Merci villmools, Här Baum. Leschten ageschriwwene Riedner ass den honorabelen Här Marc Goergen. Här Goergen, Dir hutt d'Wuert.